Acḥal i yemmuten, wiyaḍ uɣalen d igujilen d tuǧǧal, llan wid iɛebben, wiyaḍ iruḥ-asen ayen i ur sɛan deg ddunit, tmurt d temdint-nni uɣalen d lxali. Tura, aɛrab-nni d axemmem kan irẓagen ara yeqqimen deg ccfa wa n wat Lezzayer i dayem. Imezdaɣen-is bnan temdint tajdiṭ, fkan-as isem nniḍen, tuɣal lehna ɣur-sen. Acḥal yid-wen i llan deg lesnam lweqt-nni? Ɛni ur tettḥusum ara lqudra n Ṛebbi deg wayen irkul yeḍran? Ddunit d wayen akk yellan deg-s, ɛni ur illa ara deg ufus-is iǧehden? Alɣet d netta i tt-yessersen ɣef lebḥur, d netta i tt-ḍebbiren deg wayen akk i d-ittɣlayen ɣef imezdaɣ n lqaɛa. Acuɣef? Iwakken ara ɛeqlen d netta i d lḥakem ameqqran nutni ttilin kan am tiwḍfin deg ufus-is. Awal Ṛebbi i sfehmeɣ-d belli yiwen wass mačči kan ad ihuzz lqaɛa d lebḥeṛ, lmeɛna ad ihuzz diɣen at lǧnas. Medden irkulen ddunit ad fehmen imiren lqudra n Ṛebbi. Ass-nni mi ara d-yas Lmasiḥ, medden ad fehmen belli d Ṛebbi i s-ifkan i Lmasiḥ aḥmed, lɛaḍima, lḥeṛma, tazmert, d lǧehd i dayem. Lweqt mi irku leḥwaǧ-agi ɛeddan, ala d wid ur nqabel ara Lmasiḥ ara yeqqimen di lweḥc, alaxaṭer lmumnin-ines ad ǧǧen lxali n ddunit-agi, ad ttuqablen deg uxxam n Ṛebbi deg lǧennet, anida ara ḥekmen s Lmasiḥ, Ssid-nsen, seg lqurun ɣer lqurun. Acu ɣef bdiɣ awal s imeslayen-agi a yetmaten di ssma? A lxaṭer kunwi sat n Masiḥ, yelzem-awen ad tecfum belli ass-nni iqreb, lḥemdullah! Wid iḥessisen cehṛayen-agi iɛeddan, inubat n wass n lǧemɛa, ad tecfum N meyyez sebɛa tejmuɛ n lmumnin n Sidna Ɛisa i ttwaɛfen zik deg tmurt n Tserk. Imkun teqqarem, Acu ɣef ara nmeyyez lmumnin yemmuten aṭas ayagi? Ala xaṭer lḥala deg s ufan iman-nsen lweqt-nni tettemcabi ɣer lḥala n lmumnin n Sidna Ɛisa irkul izedɣen ass-agi deg tmura i nselmen. Lexbar yettuceggɛen i lmumnin zik tettuceggɛeɣ-d ass-agi Nukni llan d imaseḥiyen. Ulama d Rsul Yeḥya i iketben imeslayen n tibratin-nni d Lmasiḥ i t-isḥersen s Rruḥ Lqudus, win ilan zik, win ilan tura, win ara d-yasen tikkelt niḍen ɣer ddunit. Ɣef wayagi i ken-qqareɣ kul durs seg Wawal Rebbi yesɛa lmeɛna fell-aɣ ass-agi. Iḍ-agi ad nmeyyez ayen yeɛnan yiwet temdint isem-is Philadelphia. D temdint ittuhuzzen sɛa-sɛa s ẓlaẓel n lqaɛa am tmurt idewwren lasnam. D tamecṭuḥt temdint-nni, imi llan wid yugin ad zedɣen dinna ɣef ddemma lxuf d lweḥc i yellan. Ula d tajemɛet n Sidna Ɛisa i ttwafen dinna ur meqqer ara drus i yellan yid-sen, meḥsub akken i yella lḥal deg tmurt lweqt-agi. Ɛni akka i yella lḥal deg tejmaɛt nwen a yetmaten di setma? Drus yid-wen i iḥemmlen Sidna Ɛisa deg taddart neɣ temdint nwen, tikwal tesḥusem lwaḥc i ken-d-izzin? I snat, Ssid nwen meqqur. D Rebbi i s-ifkan mkul tazmert deg yigenni ɣef lqaɛa. Tazmert-agi ines tettwakemmel di lqella, lǧehd d tazmert n warraw-is. Lweqt, mi tufam iman-nwen tulwam, imiren i yezmer Ssid-nwen ad ixdem deg-wen s tazmert lqudra-ines, a kun-yerr d lbaraka i waṭas akken tettkellem fell-as. Yyaw tura ad nmeyyez lexbar i d-iceggeɛ Lmasiḥ i lmumnin-ines deg temdint n Philadelphia zik. Acfut iceggeɛ-awen n lexbar-agi ula d kunwi s imaseḥiyen yettwafen deg tudrin d temdinin n tmurt. Ataya wayen i d-iqqar lqaḍi s win ilan d ṣṣeḥ, win isɛan tasarut s win iteldin ula yiwen ur izmir ad t-isekwer, win isekwiren ula d yiwen ur izmir ad yeldi. Kunwi i ttujemɛen s yisem n Sidna Ɛisa deg taddart-nwen tamecṭuḥt, iqqar-awen Ssid-nwen Lmasiḥ, Ssneɣ-ken, mkul yiwen s yisem-is, ssneɣ ur tellim ara aṭas yid-wen, ur teǧǧihdem ara. Lameɛna ldiɣ-awen tewwurt-agi n cchada, ulamma ssneɣ diɣen anida cehden fell-i lmumnin-inu, aṭas i d-ittuɣalen d iɛdawen-nsen. Cciṭan iqqar-awen susmet! Imiren ur tesɛum ara iɛdawen. Ssid-nwen Lmasiḥ iqqar-awen, Ldiɣ-awen tewwurt ad tcehhedem fell-i. D tidet, ad tettuqahrem ɣef wayagi, ad tesɛum diq deg ddunit, lameɛna ẓewret, nekkini ɣelbeɣ ddunit, d nekk ara yesɛun awal aneggaru. Iqarag-d a gma ilan d lmumen n Sidna Ɛisa weḥdek g taddart-ik. Sneɣ lecɣel-ik, imi ɣur-k kra n tezmert, tjemɛeḍ awal-iw, ur tnekreḍ ara isem-iw, ɣef wayagi serseɣ zdat-k lecɣel-agi ad tcehdeḍ fell-i. D tidet ur tesɛiḍ ara tazmert kečč, lameɛna cfu, tettunefk-iyi-d nekk tazmert sɣur Rebbi, nekk ilan d Ssid-ik, mkul tazmert d lqudra. iwakken ma tettekleḍ fell-i, ad tiniḍ s teḥqiq zemreɣ i kulci, s umeslak-iw yesseǧehden. Di lexbar i d-iceggeɛ Lmasiḥ i lmumnin-ines yelwan, iweɛɛed-asen snat leḥwayeǧ, yenna-d, Alxaṭ tjemɛeḍ awal-iw, tdummeḍ, Ad k-jemɛeɣ diɣen di lweqt ujerreb ara d-yasen fdunit irkul. A kun kerhen medden irkul fdem ag isem-iw, lameɛna win ara idumen arma d lxar ad ittusellek. Ini-asen Lmasiḥ deg tebrat-nni i qqareɣ-d iḍ agi qrib ad nasex. Ass-nni mi ara d-yas Lmasiḥ ur d-ittas ara am umsellek ara isellken kul win ara t-iwalin, ass-nni ad iban lḥakem Ad iɛaqeb wid yellan d iɛdawen-is, ad ijazi wid yellan d Ṣadeqiyen gar-awen. Ɣef wayagi i d-iqqar Lmasiḥ i wid i s-irkul, I kečč a gma, i kemmini a weltma, akken i yi-d-iqqar i nekk, Ṭṭef deg wayen tesɛiḍ, i wakken ula yiwen ur ittawi taɛmamt-ik, alaxaṭer qrib ad nasex. Wissen ma tellam gar wid iqqaren iḍ-agi s lefraḥ, As-d a Sidna Ɛisa, ur ttɛeṭṭil ara, alaxaṭer theggam iman-nwen i wass-nni, ur tettagadem ara. Ma tugiḍ ad tqableḍ Sidna Ɛisa d ameslak-ik awaḥid, ass-nni ad t-tmagreḍ, ad yuɣal d lḥakem fell-ak a gma. A yetmaten di sma, lemumnin n Sidna Ɛisa deg tmurt Lezzayer, ẓewret! imi d Ssid n wen Lmasiḥ yesɛan deg ufus-is tasarut d tazmert ad yeldi tewwurt n lǧennet fell-awen. Ula yiwen lḥakem deg ddunit, fiḥel anida yettwaf, ur yesɛi tazmert ad yeskeṛ tewwurt-agi. Ssid n wen yesɛa diɣen tasarut ad yeldi tewwurt ad tcehdem fell-as gar wid i ken-d-izzin, ula yiwen ur yezmir ad k-iḥarem, a gma. Ɛni awal-agi yuɣal fell-ak am ddwa i k-isseǧehden? Ɛni tebdiḍ ad tewiseḍ cwiya imi yewɛer fell-ak ad tiliḍ d lmumen n Sidna Ɛisa dinna deg tmurt? Sidi Lmasiḥ iqqar-aɣ-d iḍ-agi, Ur ttagadet ara, nekkini d amezwaru, d aneggaru, d lḥi, uɣaleɣ mmuteɣ. Lmeɛna-s-agi, ddreɣ! Seg lqurun ɣer lqurun, sɛiɣ tisura, lmut d tamezduɣt n lmegtin. Acu ara d-iniɣ i Ssid-ik Sidna Ɛisa lukan ad d-yas iḍ-agi? Ad as-iniḍ mreḥba yis-k? Neɣ ad teffɣeḍ ad teffreḍ udem-ik s leḥya mi tnekkreḍ? Ini-as tura uqbel ara d-yuɣal Lmasiḥ, A Sidi, err-iyi d lɣaleb. Ɛawen-iyi ad ɣelbeɣ lxuf-nni yettalin deg wul-iw, ad kecmeɣ tewwurt-nni ay teldiḍ fell-i. Tewwurt n cehba fell-ak i wid iyi-d-izzin. A Sidi, ɛawen-iyi ad ɛetbeɣ fell-ak ma yella wamek, ma yella wagi d lebɣi-inek fell-i. Ssid-nneɣ yeǧǧa-yasen i lmumnin zik n Filadelfiya akken i aɣ-d-iǧǧa nekkni deg lqurn-agi kra n lweɛdat ara aɣ-iɛawnen ad nuɣal d lɣalbin. Inna deg tebṛat-nni deg wawal Ṛebbi, win ara iɣelben ad t-rreɣ d lɛerṣa di lǧameɛ Ṛebbi-inu. Ittwagteb akken deg lǧennet ur ittwaaf ara lǧameɛ. Lxaṭer lǧameɛ-ines d Ssid Ṛebbi Uzmir, la akk d Ssidna Ɛisa, Izimer Ṛebbi. Ɣef wayagi imi d Ṛebbi ara yilin d lǧameɛ-nni, ma nuɣal d lɛerṣa n lǧameɛ yellan d iman-is, ad nettuccudd yid-s i dayem. Ula yiwen ur izmir ad aɣ-ikkes seg ufus-is la tura, la deg lweqt-nni. Ataya lweɛd yesseǧehden win ilan d amaxuf. Mkul lɛerṣa n lǧameɛ yesɛa fell-as lektiba. ata wayen i d-iwɛed Rebbi i lmumnin-ines yettɣiman d lɣalbin alma d lxar. Inna-d ad ketbeɣ fell-as isem n Rebbi, yeɛni ad nettusmi d arraw n Rebbi i dayem. Ad ketbeɣ fell-as isem n temdint n Rebbi i aɣ-d-iqqar Lmasiḥ. Ad nuɣal i dayem d at lǧennet ma nella d lɣalbin, ula yiwen ur yezmir ad aɣ-yesṭaxxer syenna. Ad as-fkeɣ isem-iw ajdid i d-yenna Lmasiḥ, ad nili d ayla n Ssid-nneɣ i dayem, seg lqurun ɣer lqurun. Aytmaten d isetma, ulac yiwet tezmert deg ddunit irkul i izemren ad ihuz ayen i d-iqqar Rebbi d Lmasiḥ-ines. Ittwakteb igenni d lqaɛa zemren ad fennun, Lameɛna ayen i d-iweɛɛed Ṛebbi ad ibedd i dayem. Ataya wawal n Ẓewwer i lmumnin n Sidna Ɛisa iɛetben dinna deg tmurt. Qrib ad d-yas Sidna Ɛisa. Lukan ad d-yas iḍ-agi, acu ara yeḍrun yid-k, yid-m? Ma mazal ur tqebbleḍ ara lamsellak-ik, ur yettɛeṭṭil ara ad t-txedmeḍ tura, uqbel ara ifat lḥal. Ma telliḍ ayagi d amasiḥi, in-as i Ssid-ik, A Sidi, armi d ass-nni n tuɣalin-ik, ɛawen-iyi ad ḥessiseɣ dayem i wayen i d-iqqar Ṛuḥ Lqudus seg wawal-ik. Ɛawen-iyi ad iliɣ d ṣṣadeq. Err-iyi d lɣaleb. Amin.

Tla yiwet ktab s tefransist isem-is Le film de votre vie. Tla diɣen s taɛrabt. Tla yiwet n wureqqet s teqbaylit isem-is Lɛafu. Ad nceggeɛ tektabt s wureqqet-agi i kul win ara ɣ-yektben dewrt-agi. Ihi, ma yella ccek deg wulawen-nwen f ddeɛwa i nmeyyez iḍ-agi, ktbet i Ccix, Boîte postale 141, Monte-Carlo, Monaco, sutret i ktabt-nni yettusemman Le film de votre vie, la deg tewreqet-nni isem-is Lɛafu. Ad ktabet i Ccix, Tabwaṭ n tibṛatin, meyya waḥed u rebɛin, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset seld azekka lḥaǧ inuba-nniḍen s teqbaylit, Nuba lexbar n lxir. Tinna am nuba n yiḍ-agi ttilint i snat ɣef lweqt-agi mkul durt, ɣef lmuja talemmast, mitin u xemsa lmitrat, rbeɛṭac, sebɛa u settin kilwiṭs, n Radio Monte Carlo. A wen ibarek Rebbi a aytmaten di setma, irkul, ittedɛun s yisem n Lmasiḥ dinna deg tmurt. Ad kun-yefk tazmert ddurt-agi, ad teddum di ṣṣfawa s tazmert Ṛuḥ Lqudus yellan deg-wen. Beslama.